Тапшыру дәвам итә. Бу көннәрдә шәһребезгә Казаннан бер төркем студентлар килде. Татар телендә узган җанлы сөйләшү беркемне дә битараф калдырмады. Безнең тарафларга татар тәлебәләрен нинди җилләр китерде икән, анысын хәзер белербез.
Казан дәүләт университетының менә шундый иң дәртле, иң сәләтле һәм милли җанлык студентлары бүген бездә кунакта. Шәһәребезгә нинди максатлар белән килгәннәр, нинди кичерешләр белән янып йөриләр, Әйдәгез сүзне үзләренә бирик. Иң беренче Екатеринбург шәһәренә килеп төшү белән безне монда кояш каршы алды. Һәм бу кояш табигатьтә генә күренмәде, ул шулай ук Екатеринбург студентларының, татар, Екатеринбургның татар яшьләренең елмаюлы йөзендә, йөзләренең елмаюында, йөзләренең кояш булуында күренде. Безгә шул бик күңелебезгә ятты. Без аралаша алабыз, үзебезнең тәкъдимнәребезне әйтә алабыз, ниндидер киңәшләр дә бирә алабыз. Ә Екатеринбург яшьләре безгә шулай бик күп бирә. Чөнки нәрсә бирә? Ул безгә куәт бирә, көч бирә, үзеңне татар милләтеңне, татар милләтне саклауга, аны үстерүгә ярдәм итә. Чөнки аларның э, мөмкинчелекләре безнекенә караганда әзрәк. Чөнки безнең инде татар э, милләте Татар милләтенең каймагында яшибез дип әйтәсем килә. Екатеринбургта ул әз генә җитеп бетми, ләкин менә шул яшьләрнең э, җитезлеге, үткенлеге, аларның шул тырышлыгы, үземнең милләтемне үстерәм, тырышам дип, менә шул э, күвәтне үзебезгә ала алабыз без Екатеринбург татар яшьләреннән. Журналистика факультеты булгач, студент халкы өлкәбездә чыгып килгән мәгълүмат чаралары, татарча гәзит һәм телевидение белән кызыксынды.

Әйткәндәй, шәһәребездә яшьләр үзләрен аеруча җыр ягыннан, әледән-әле фестивальләр үткәреп, талантларын күрсәтә. Ә биюгә килгәндә исә, монда бераз сүлпәнлек сизелә дисәк, ялгышы булмас. Югыйсә, биергә яраткан яшь җилкәнчәк өлкәбездә бихисап. Казан тиклем Казаннан килеп, яшь кыз һәм егетләрне бию серләренә төшендергән кунаклар, тик соклану уята.

Безнең коллектив рәсми рәвештә 2005 нче елдан оешып китте. Без инде менә берен үз барыбыз да диярлек журналистика факультетында укыйбыз, Казан дәүләт университетының. Һәм беренче курска керүгә үк без инде ничектер биисе килеп шунда бергәләшеп җыелыштык та, уйладык, менә безнең хореографыбыз үзе бию коллективы оештырып китте. Менә Ул ничектер үзеннән-үзе килеп чыкты. Һәм мондый бию коллективы безнең әле милли безнең милли биюләр э, былай мондый коллектив әле юк иде безгә кадәр. Һәм баштарак татар биюләре белән менә нәкъ без чыктык дип әйтәсем килә. Мактану булса да инде. Һәм Горурланып әйтә аласыз? Горурланып әйтим инде, әйе. Хәзер ансы бездә милли коллективлар андый бар. Гомумән, Екатеринбург шәһәрендә яшәүче татар яшьләренә махсус татар милли биюләре буенча мастер-класс биреп китмәкче булабыз. Бу иң беренче чиратта Әлеге яшьләрнең менә шушы милли бию өлкәсендә базалары булу өчен эшләнә. Чөнки һәр хәрәкәтнең, һәр күнегүнең аның үзенең нигезе бар, аның э, кагыйдәсе бар һәм аны белергә кирәк һәм менә азмы күпме дәрәҗәдә әлеге яшьләр чамаласын өчен бәлки араларында яңадан әлеге эшне күтәреп алып инде үзегездә менә шушы свердлов өлкәсендә махсус Бәлки студентларда гына татар студентларынан яшьләреннән тора торган коллектив оештырып китә алырсыз. Без моңа бик өметләнәбез инде киләчәктә ала бирсә. Ләйсән үзе кечкенәдән үк татар биюләрен җитди төстә өйрәнә һәм тиешле дәрәҗәдә тамашачыга җиткерә белү максатын куя. Кайда гына булсалар да, алар милли биюләрне үз иткән дәртле халкыбыз белән очраша, Мариэл Мордовия, Кабардино-Балкария һәм башка төбәкләрдә тылсымлыларны колач җәеп каршы алалар. Кая барсаң да, үз милләттәшләреңне күрү, аларны табу, алар белән аралашу, ул безнең өчен, иң беренче чиратта, бик зур бәхет. Беләсезме, Казанда без теге үз үз мохитебездә яшибез, безгә рәхәт. Ә монда килеп, менә шундый татарлыкка ябышып, чат ябышып ятучыларны күрү,

юкка гына әйтмиләр. Бу фикерне казанлылар да әледән-әле куәтләп килә. Гомерне мәгънәле итеп уздыру, аларның иң олы теләге.
Яшьлек вакытының тәмен белеп калырга кирәк. Аннары соң тегә, Әй, вакыт үтте, менә фәләнне эшли алмадым, төгәнне эшли алмам, дип калмасыннар иде алар. Без бит бик еш менә шундый әйбергә тап булабыз. Кешеләр теге олыгайгач, Әй, менә олыгайгач телне өйрәнермен әле. Әй, килер әле, дингә басырмын әле, намазга басырмын әле дибез. Алай булмасын иде ул. Яшьләр үз вакытында вакытларын әрәм-шәрәм итмичә, үз милләтләренә генә түгел, гомумән, үз яшьләре яшәешенә битараф калмыйча, мәгънәле итеп яшәсеннәр иде. Менә шуны әйтәсем килә. Ә киләчәктә элемтәгез ничек булыр безнең татар яшьләре белән?
Безнең элемтә хәзер дә менә дигән